Haleluya! Haleluya! Haleluya! Dziƒo Mawu tsɔ Mawu vi kple gbɔ kple la ƒe ŋkɔme. Amen. Afi lɔ tsɔ ŋdi ya mía la tsɔ mía va kpe dada kple dodoɖedzi. Ana míaƒe Mawu ɖe yiƒe dɔme nyɔ yiƒe amanu eve. Yiƒe ŋusẽ ko na mí yawo katã yi. Eya si mee míaƒe agbe le. Eyae nye míaƒe nufianu. Eya ta míakɔ míaƒe gbewo dzi agblɔ na Mawu be akpe nɛ, elabe edo lɔlɔ̃ tɔxɛ na mí, eye lɔlɔ̃ yi ke wòɖo na mí ame aɖeke mate ŋu axɔe le mía si o. Ŋusẽ aɖeke mate ŋu axɔe o. Ee, eya yome míedze, míedze sii, eye míenya nu yi ke wɔm Mawu le na mí le míaƒe agbe me. Ŋdzia etsɔ agbe na mí. Ŋdzia etsɔ ame veve na mí. Ŋudzia etsɔ yayra na mí. Eyata míaƒe Mawu, míele akpe manyaga aɖe dam na wò. Ɖe wò dɔmenyo kple wò ŋusẽ, wò ŋutilã ƒe ayi nèda ɖe míaƒe agbe dzi ezã kple ɣeaɣi. Mawu, ɖe mèli kple mí o leke nèwɔ alea? Eyata míeda akpe nɔ le ŋutinye. Mí akpe dam na viwò Kristo. Ɖe lɔlɔ̃ manyagblɔe kokɔ tsɔ lɔ̃ mía nuvɔ̃ lɔ̃ ya ta. Ɖela Yesu xɔ akpedada. nye dakpɔnɔ ɖe dɔmenyo nye dakpɔnɔ ɖe wusɔ nye dakpɔnɔ ɖe amenuveve yayra gã yi ke le nya ɖe míaƒe agbe dzi nye dakpɔnɔ be kafɔ mi ɖe agbagbewo dome nɔvi aɖe hã le wò akpe dam nɔ tɔxɛ nɔvi aɖe hã le wò kafum le ŋutsu ya nɔvi aɖe hã le wò subɔm le ŋutsu ya le ɣedzeƒe gome le ɣetoɖoƒe le dziehe kple anyiehe Mi dukɔ yiwo katã le xexe godoea me, mi amewo ke tso si o Kristoa, mibe xɔ akpe bubu, mibe naxɔ dodoɖedzi kple kafukafu. Mawu ƒe ŋusɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ, ne wo meli o leke nɔdoa la, etsɔna wo kekeli, etsɔna wo nunya anya sanu gɔmesese, etsɔna wo dzigbɔɖi dea mia me, etsɔna sidzedze nyuitɔ na mi, eye nenana miaɖe amu be ale be miakafu Mawu tɔ. akafu Mawu vi. Esiwo míekafu vɔ magblẽ wò gbɔgbɔ kɔkɔe ɖa ɖi o. Ewòe ke doa ŋusẽ mí. Le gaƒoƒea me metsɔ kafukafu na wò tɔxɛ gbɔgbɔ kɔkɔe. Metsɔ akpedada na wò gbɔgbɔ kɔkɔe. Mekɔ ŋutikɔkɔe na wò gbɔgbɔ kɔkɔe. Mekɔ bubu na wò gbɔgbɔ kɔkɔe. Elabe wòe nye ame etɔ̃lia le Mawu me. Ne va vivitsia, vivitsi mete xɔna o la, vivitsi sina, eye wo kekelia xɔna nyinɔ. Eye ne to le ŋkekea me, nukunu kple dzesi geɖewo dze gɔme. Yata gbɔgbɔ wɔ koe ne da kpe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔviwo yɔrɔ le ŋutsu ya, elabe Mawu ƒe nusɔ ele wɔ agbe dzi. Woyɔrɔ le ŋutsu ya, elabe enye bubu me. Woyɔrɔ le ŋutsu ya, elabe Mawu wɔ ɖoɖo tɔxɛ le wɔ agbe dzi. Meka nu yi ke me le tom ne le o. Meka nu yi le dzɔdzɔm le dzi o. Meka fukpekpe yi ke me ne le o. Meka teƒe yi ke mlɔm ne le o. Meka fi yi ke ne le o. Meka fi yi ke wò ŋutɔ hã tsã le le yeyea me o. Meka teƒe ko tsã na wò be nànɔ. Mawue nye wò ŋusẽ, Mawue nye wò agbe, Eye nye wò kekeli, Eye nye wò dziɖuɖu. Eyi ke agbea ɖo asiwò ŋdi ekɔa? O, Aƒetɔ ƒe amenuveve kple eƒe asi la le dziwò ŋuti me. Woyra wò le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Medi be nye kple wò míakɔ Psaume 139. Medo gbe ɖa be wòagbe ta. Be Mawu yi ke nye sitsoƒe na wò, ame si nye wò bebebe, ame yi nya nu dzɔdzɔm le wò aƒe me. Ame yi ne nya nui le dzɔdzɔm le viwo ƒe agbe me. Ame yi nya nuiwo katã tɔtɔ le wò agbe me. Mebe ŋdi ya, mebe ŋkeke sia dzi ya, Mawu ƒe asi nanɔ dziwò. Mebe edze si o la, fii nèmlɔna ƒe me Yehowa nye ateƒe ma. Nui be nèto le zã me Yehowa nye mekɔla, mevɔ̃ɖi ɖe sia ɖe ŋutasẽlawo. adzewo, akpasuwo, dzokagbɔgbɔwo, etrɔ̃gbɔgbɔ, vodugbɔgbɔ ɖe sia ɖe. Ŋugbeyanuwo gaɖo ɖe ŋutiwò. Mebe Mawu dze si o. Mawu dzro mewò. Mawu nya nu yi ke nyo na wò atsɔ kɔ na wò. Eyata di ame, do gbe ɖa, bia Yehowa ƒe asi. Bia ŋutikɔkɔe ƒe asi ɖe wò agbe dzi. Ame vɔ̃ɖi nete ɖe aka tso wò agbadɔ gbɔ. David do ɣli be Yahweh, èdzrom menye la, èdze sim la, ènya nye totola. Ènya nye tsitretsitsi la. Ènya nye anyimɔmlɔ. Ènya nye fɔfɔ. Mebe Mawu nya wò fɔfɔ. Mawu nya wò anyimɔmlɔ. Mawu nya wò dodo kple wò gbɔgbɔ. Eya ta le ŋutia, ame vɔ̃ɖiwo katã galɔ gbɔgbɔ tsi te ɖe ƒo ɖe wò agbe ta. Be ɖeko yewoagblẽ wò agbe, atɔtɔ wò agbe, atsrɔ̃ wò agbea, mele edzi tse ge o, eye mele eme va ge o. Ŋdi ŋuti nezu ŋdi tɔxɛ na wò. Nezu amenuveve ƒe ŋdi na wò. Aleke yeawɔ dzesii wɔa? Nenema ke wòaɖe wò ɖa le ame vɔ̃ɖiwo ƒe asi me. Aleke Mawu tso wo me wɔa? Nenema ke wòakɔ nu nyui ade wò agbe me. Leke Mawu nya wòa? Nenema wòakɔ nunya ade mewò. Medo gbe ɖa le ŋutinye abe wò agbe ta, be nusianutɔe tɔtɔ le wò agbe me ɖe. Aƒetɔ negblɔe ɖo nɔm. Etsaka le ɖokuiwò me, gake ŋutinye, meƒo ƒu wò le Aƒetɔ la me. Na be ame gbogboa le Aƒetɔ la me. Wò susuwo le abla dem le teƒeɣiwo katã. Medze be ne yio. Ŋdia mehe wò susu gbɔ. Mehe wò luʋɔ gbɔ. Mehe wò ame nyenye gbɔ. Be ne ge ɖe mewò le dzia, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, akpewo ne nɔ anyi tse ɖe wò axawo, eye akpe wò ɖe wò ɖusi nu. Medo gbe ɖa be Mawu ƒe nusɔ, amenuvɔla ƒe ŋutikɔkɔe, Yehowa ƒe kekeli, kple ya ŋutɔ ƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kple wò ŋuti. Mawu tsrɔ̃ amewo nyateƒe. Mawu dze si wò nyateƒe. Ale yi ke Mawu nya wò ye nèle anyidzeƒea. Zi ale si ke Mawu dze si wò le anyidzeƒea, nefɔ wò ɖe tsitre nu. Zi ale si ke Mawu dze si wò be èle dɔléma, neɖe wò ɖa le dɔléle me. Zi ale si ke Mawu dze si wò be èle viviti me. Ne kɔ ɖa le viviti me, dziƒo na tsaka kple ɣleti ya, eye eƒe amenuveve kple eƒe asi sesẽ nanɔ dziwò. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ebe Afrika. Xexlẽme adelia be, Afika matso le wò gbɔgbɔ la gbɔ ayi? Eye afika masi atso wò ŋku me ayi? Ne melia yi dziƒo la, èle afima, eye ne metsɔ tsiẽƒe wɔ mlɔnyeƒe la, èle gama. Agbã gbagba sesẽwo. Enuwo le dzɔdzɔm ɖe dziwò. Ebi asi le teƒe yi ke. Ebi adzo le teƒe yi ke. Yalé ye ŋutɔ eƒe mɔ atsɔ. David bena ɖe. Afi ka madzo yi le wo ŋkume, wo gbɔgbɔ la gbɔ? Afi sia afi ke nye mele, enye David mele la, ewò Mawu enya gam. Ele gama le atsiaƒu ƒe tsɔtsɔeƒe hã, le tsieƒe hã, ele gama. Atsiaƒua ƒe tsɔtsɔeƒe hã, wò asi akɔe ɖa tso teƒe ma. Fi kae adzo le wò gbɔgbɔ la gbɔ ayi? Bia ɖokuiwò be, Nui ke le dzɔdzɔm ɖe edzi? Nui ke me tom mele? Fi ka yeayi? Fi kae ate ŋu adzo le Mawu gbɔ ayi? Ne yi ɖe vedukpɔa me, ne nua le dzɔdzɔm sesẽ aleke ke, ne vedukpɔa me hã, Mawu le fi ma. Lée ɖe dzoka to gbɔ, Mawu le teƒe ma. Ne si ya tsaƒu me hã, Mawu le teƒe ma be yeawu yeƒe agbea, Mawu le teƒe ma. Ne kudo wokɔkɔ de me hã, Mawu le tsieƒe. Ne xa ɖe ta nua tsike eku hã, Mawu le tsieƒe. Ele teƒe ma le wo dzɔm. Fi kae nàdzo le Mawu ƒe gbɔgbɔ la gbɔ ayi? Ŋdi ya, medzi magblɔ na wò. Meka nu yiwo ke meto me le. Meka agba yi ke le tsiwo le ŋuti o. Meka vevesese yiwo katã me nèle o. Meka nu yi ke dzɔdzɔm ɖe wò agbe me. Ekpo yiwo lé ɖe wò asi ɖe wò agbe ta. Meka o. Nu yi ke medi magblɔ na wò ko be, afi sia afi yi ke nèlea, Mawu ƒe gbɔgbɔ ele tsiwo le teƒe ma. Ta nàtsɔ aka kple Mawu le ŋutiwòa? Gblɔ na Aƒetɔ la be yemate ŋu adzo le eƒe gbɔgbɔ la gbɔ ayi afi aɖeke o. Elée gbɔ zã kple keli. Yiƒe gbɔgbɔ ne wɔ aʋa ɖe ŋu. Nenemae Mawu ƒe gbɔgbɔ ne wɔ aʋa ɖe Noa ŋutia, elabe agbea etsi kɔ na wo. Edzi atsike be yeano aku hã mele kpɔ vɔ. Edzi ka be yeade ve hã mele kpɔ vɔ. Ewɔamee wɔ ɖoɖo be yeava de ka ve, yeano atsike, yeaku. Fisiafi ke yi nèle, Mawu le gama. Mawu le afima. Na ɖo ŋkui be Mawu le gama. Nɔvinye, nue le dzɔdzɔm le wagbe dzi, Mawu le gama. Fiyo ne nɔna fana vi, Mawu le gama. Fiyo ne nɔna ɖona ɖukli, Mawu le gama. Yɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe gbɔgbɔ ne to ŋsɔ wo ŋutsi ya. Masa kanto le kanda babe. La bro ka bro ka ta sakale ka to sheke. Eviwo ƒe fu ɖe na me, yata na va nua tsi ka kua. Esrɔ̃ be fuɖename, yata nava nɔ atsika kua? Edɔmakpɔwɔ, yata nava nɔ atsika kua? Yata nava de ka ve be xixia me tsia? Eka de veƒea me be Yesu le gama. Atsike noƒea, Yesu le gama. Nusianuiwɔƒea, Yesu le gama. Medzi nakplɔ na le dzia, betsɔ wɔ akpedasi na Kristo. Do gbe ɖa le dzia, eya Mawu atɔ na wò la, naneke mesesẽ wɔwɔ nɛ o, ebe miaƒe dziwo negaʋuʋu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se, eye miaxɔ nye hã dzinye se. Enya ma gblɔm David na mí le dzia be, Mawu tsrɔ̃ ye me, yi mate tso le Mawu ƒe gbɔgbɔ la gbɔ o. Afikae ye yeayi, eye Mawu mele teƒe me o? Fikae nye kple wò míanɔ? Eye Mawu meli fii ke nènɔ anyi ɖo fifɔ le, fii nètsi tre ɖo fifɔ le, fii nèku ŋu kɔ yina, fii ke nèle zɔzɔm yina, fii ke nèle tsi lem le, fii ke nèle kpɔ xa le. Medzi magblɔ na wò be, Mawu le teƒe ma. Agble yi ke nèle, Mawu le teƒe ma. Ewɔ ame gbɔna o la, Mawu li kple wò le teƒe ma. Fi ka nàdzo le Mawu ƒe gbɔgbɔ la gbɔ ayi? Medo go ɖa be Mawu nado ŋusẽ wò ɖe ŋutinye. Be va sue sena nɔ tsiwo le ŋkeke ya me. Eya ŋutɔ ne ɖo to le fi ke nele le yɔm le yia me. Ne tɔ nɔ ƒe ƒela me be ne tɔ na wo. Aƒetɔ ne tɔ nɔ le fi ke ne tsi tre ɖo le eƒe ŋkɔ yɔ me. Mawu ne tɔ nɔ le teƒe me. Ŋgɔ gbe yi na nye tɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvi nye wo yɔrɔ le ŋdzi.

Ne mebe viviti netsɔm hã la, ekema zã azu kekeli anɔ ŋunye. Viviti ke hã medo tsitsi le ŋkuwò me o, eye zã mekɔ abe ŋutete ene. Viviti kple kekeli la ɖeka wonye, eye ɖeka wole.

Mawu ƒe kekeli aklɔ ɖe mia si. Nuyiwo katã me tom ele ne zu viviti hã, Yehowa ƒe kekeli aklɔ ɖe edzi. Viviti kple kekeli le Mawu ƒe ŋkume nu ɖeka wo. Mawu wɔ zã na mía be míaɖi ɖe eme, gake le eya gbɔ ŋkeke yewo nu. Viviti le ne abe ŋkeke ene. Eya ta nɔvi le meti magblɔ be leka ke no do kuzi le wa gɔme se. Keke lia kle ɖe ŋuti. Leka ke wobu wo be menya ame ho ame baba ne. Leka ke amewo do ŋu ɖe gbɔ o. Gblɔ nya ma di nɔ ɖe wa gbe tsi ma. Metsi ma gblɔ be keke le mi baba ne. Vivitiwo katã mietsi tsɔ wɔ Yehowa netrɔ katã woazu kekeli. Srɔ̃maɖemaɖee ke zu viviti le wò agbe me nezu kekeli na wò be nàtsɔ srɔ̃ aɖe. Asimatsamatsae ke zu viviti le wò agbe me nezu kekeli ƒe asitsatsa na wò. Medo gbe ɖa tɔ te le ŋutinye. Gblɔ na Mawu be netrɔ wò ŋutinye. Tsi si ke tsyɔ be mete le Mawu subɔm oa? Kekelia ne klẽ ɖe edzi be Mawu subɔsubɔa nete ɖe wò agbe me le ŋutia. Mapei eze zobrakata katosi kale intorobo kaya. Viviti tso dziwò ne yina ɖe dɔdziƒe. Mekpɔna dɔwɔna oa? Medo gbe ɖa be viviti ma nezu kekeli le nuwò be nete ɖe dɔwɔƒe woakpɔ eye woaxɔ na wò dɔ kpli wò. Medo gbe ɖa tɔxɛ Be viviti yi ke tso dziwòa nezu kekeli boo hã ne do goa woanya be Mawu ƒe vie le nye. Medo gbe ɖa be viviti nedo ɖa le ŋkuwòme eye kekeli neklɔ mo na wò. Wò ame tsi bliboa nàzu kekeli le nye dziwòa. Yehowa ƒe ŋusẽ nena be nàzu kekeli le ŋkeke ya me. Ɣleti ka ko dzedzea le dzedzem a nenema nekeklẽ keke. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe negbã ablɔ eye eƒe amisisi nanɔ wò agbe dzi. Ne yi ɖe wòle ŋuti ya. Ne kɔ ame nua be ɖe wòagbe dzi le ŋuti ya. Eye wòana dzi deƒo le ŋuti ya. Eme na nyɔnua le teƒe yio katã na to. Yesu be ame sia ame ke dze yio ma azɔ le dede dzi me. Ke boŋ azɔ le agbe la me. Ebe do gbe ɖa be agbe ƒe keke ya ne sɔ asi le ŋuti. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Amen.